Wel, 'yn ni'n dweud bytha hefyd yndyn ni bod amser yn hedfan. Ond wir i chi, mae'r blynyddoedd fel petaen nhw'n gwibio heibio'n gynt dyddie 'ma. Falle bod e rhywbeth i wneud â'n oedran ni. Wel, mae'n anodd credu serch hynny bod un ddeg mlynedd i'r hydref hwn ers i ni golli'r annwyl Ray Gravell. Ces i'r fraint o weithio 'da fe droeon dros y blynyddoedd a chael lot o sbri hefyd. Fi tu hwnt o falch o gael cwmni un o'i ferched e heno, Manon. Lyfli dy weld di. Ie, chi 'fyd. O, ti'n ifanc iawn wrth cwrs pan golles ti dy dad, yn dwt? O'n, o'n, deuddeg. Ie a a Gwenan dy wâd? Yn naw. Yn naw o'd. Ie.
O'dd y sioc wrth gwrs o golli fe ond o'dd cyfan mor gyhoeddus achos o'dd e'n ddyn o'dd pawb yn nabod. Oedd. Shwd o'dd e ar y pryd i ti ti'n cofio nôl? Yym ar y pryd achos o'dd e'n bywyde ni bach o'dd dad yn shwt cymeriad ble bynnag o'n ni'n myn' siopa mas o dre unryw le bydde pawb yn nabod dad. So o'n i ddim rili'n dishgwl lot yn llai Ar pan farwodd e chwaith. Yym oedd yr ymateb gaethon ni wrth y byd i gyd yn yn sioc ond oedd hanner o ni fel yn dim dim un- unwaith yn agos i beth gaethon ni ond yym o'n i o'n i fel yn bron a hanner meddwl falle bydde cwpwl o bobl yn yn meddwl amdanon ni yn ystod yr adeg. Ond ddim gyment a neth... Na. ...a nath yn y diwedd yndyfe? Na. Oedd y sachau o o gerdie a o- yy popeth oedd yn dod am wythnose ar ôl 'ny... Hmm. ...yn oedd e'n oedd e'n neis iawn oedd e'n oedd e'n neis iawn i ga'l. Ie achos o' t'mod o' o' pethe fel 'na'n gysur wrth gwrs on'd 'yn nw? O ydyn. Yn enwedig i dy fam on' i chi'ch dwy o' chi mor ifanc. O'n. O'dd e siŵr o fod yn anodd i chi ddod i derme 'dy fe a siarad. Wel oedd on' fi'n credu bod e'n er oedd dad yn ddyn cyhoeddus oedd e Bydd bydd unrhyw blentyn o ddeuddeg neu naw oed nath colli riant yn twmlo'r un peth â ni. Sai'n credu gethon ni unrhyw brofiad wahanol i neb arall sy'n colli riant fel plentyn. Yym oedd hi'n adeg cy- anodd yym on' o- o'n i'n gefn i'n gilydd a o'n ni gallu siarad 'da'n gilydd a odd hwnna'n rwbeth o'n i'n o'dd mam yn hybu lot 'fyd... Hmm. ...bo' ni'n siarad 'da'n gilydd. A ni'n ni'n uned agos fel teulu so odd siarad 'da'n gilydd was- ddim yn broblem byth. Mm. A ti 'di c- ti 'di sôn tipyn am dy brofiade di yn ystod y cyfnod yna a dangos pytie o dy ddyddiadur di hefyd yn y yn y gyfrol yma sy newydd ga'l 'i ch- 'i chyhoeddi, Y Galar a a Fi. Ie. Odd odd odd hwnna'n help i ti t'mo' flynyddoedd wedyn t'mod i sgrifennu fe lawr? Odd ie. Ges i'r e-bost wrth yym Esyll i weud hoffai fi fi gyfrannu a ni medd a weda fi unrhyw beth lice ti i gyfrannu byddai'n hapus i ddarllen so ni meddwl oh my gosh beth llai roi fel achos chi'n meddwl am ar ad yym pan chi'n galaru ma' popeth jyst yn fel mess i gyd yn ych pen chi chi ffili meddwl yn straight chi ffili siarad yn iawn so nes i o'n i'n nes i gofio o'n i'n sgrifennu dyddiadur ar y pryd a es i trw y shambles sydd yn stafell wely a ffindes i nhw yym a jyst dechre darllen trwyddo nhw ath e fi straight nôl i'r a- i'r adeg 'ne. Hmm. Yym o'dd e'n anodd iawn i ddarllen. Hmm. Ond fi'n rili falch es i nôl a ffindo nhw. Hmm. Achos fi'n cofio nawr pa- ble o'n i a pa mor bell fi 'di dod o ddarn i 'fyd. Hmm. Fi dal yn meddwl am dad bob dydd fi dal yn colli dad ond Fi'n twmlo fel bod dod dros y galar a delio 'da'r ffaith, ok, dyw 'yn dad i ddim mor agor ond fi dal 'llu meddwl amdano fe. Nath y dyddiaduron 'na rili helpu. Mm. A ti'n sôn fan hyn hefyd am y project wrth gwrs nes ti ddechre, project 13. Ie. Ie. Alli di sôn tipyn bach, fi'n gwbod i ti wedi siarad am hynny o'r blaen, ond i rywun sy ddim yn gwbod amdano fe, alli di esbonio tipyn bach? Ie, so, yym, yn ystod yr adeg o golli dad, nath Gwennan a fi ddeall bod ddim lot o gefnogaeth i gael i blant ifanc neu bobl ifanc sy'n delio â galar. Yym, ar ôl ni fod yn fel pori trwy llyfre a wylio ar y we gwefanne gwahanol, wnaethon ni sylweddoli sdim byd rili yng ngwed yng Nghymru i bobl fel ni. So, drion ni cysylltu â cwpl o bobl ond oedd neb rili moyn gryndo ar plentyn duddeg, tair ar ddeg a merched 90 mlwydd oed so pan droies i'n ddeunaw wedes i fi'n myn' i ddechre rwbeth yn unnan gyda Gwenan a gath project 13 gen i so we- gwefan yw e i gefnogi pobol ifanc arall sy'n yr un sefyllfa â ni sy wedi colli riant yym myn-gus tŷ cudd unryw un rili yym a mae'n gyfle i nhw rannu straeon 'da bobl eraill sydd wir yn deall, achos mae gael yn gallu bod yn rhywbeth unig iawn. Mm. Um, mae fe'n gyfle i nhw rannu straeon nhw a deall, dyn nhw ddim ar unen yn mm. ystod i gael arno, mae pobl mas yna sy'n deall. Ie, yeah, a mae'n mynd o nerth i nerth wrth gwrs yn dywe. Di. Ydy, di. ydy, dwi'n siŵr bod ti'n falch iawn. So dy dad yn falch iawn ohono ti hefyd, dwi'n siŵr. Wel, gobeithio ni. Ie, yeah, fi'n siŵr bydde fe.